Этимология белән борынгы Грециядә кызыксына башлаганнар. Һәм этимологиясе җирдә менә сүзләрнең тамырын белү дигән сүз ул. Этимон, этимон дигән сәбәпле.

Әйе, ул вакытта ки саф фәнни иҗтимагый интереслар инде таррак булган Рәсәйдә. Һәм кайда инде иҗтимагый интерестан чыгып йөрә башлаганнар. Шуннан соң теология белән әлбәттә инде борынгы грекларның дәвамчылары Рим

Менә хәзер мин көткән генә бер ханымның китабын карап утырам. Кызган чакы шул, менә бу ханым белмим, кул язмасы бар. Татар сүзләрен мин теге борынгы сүзләр белән уф, теге охшашлыгын табып, шулар буенча сүзләр аңлатып бара идем, мин китабым белән. Ләкин алар буалар түгел әле. Менә бу нәрсә татар сүзләрен бүтән халыкара сүзләргә охшатып, шуларын бергә кушып аңлатулар. Менә кайбер күзлекле генә кешеләрдә Нурхан Фәттах әсәрләрендә очрый. Мәсәлән, безнең Нурхан Фәттах бар иде.

Озак вакытлар инде фәнни рәвештә этимология куелмаган, но һәрвакыт аңлатып килгәннәр. Ләкин иң беренче башлап этимолог сүзлекне Франциядә унберенче гасырда чыгараннар. Беренче этимолог сүзлек Франция сүзлек этимолог сүзлеге унберенче гасырда язылган булган. Шуннан соң махсус рәвештә яза башлаганнар. Этимолог сүзләр Европада бер бер артлы чыга башлаганнар. Англиядә, Франциядә соң, Англиядә, бүтән илләрдә, шуннан Россиядә беренче Тиморлы тикшерүләр башланган. Ләкин менә беренче тиморлы сүзлекләр бездә э, Россиягә бәлки инде тизенә баракка килмәгән. Алар бер унсигезенче гасыр азакларында аерым сүзләрнең тиморлыклары буенча китап нәрсә сүзлекләр чыга башлаганнар. Шуннан соң беренче э, российский тиморлык сүзлек дип атала инде унсигезенче гасырның башларында гына чыга ул. Тот русча этимолог сүзе озак заманнар шулай итеп күп сүзлекләр чыкканнар, ләкин этимолог сүзе дип менә беренче тапкырда 18 гасыр азагында беренче сүзе этимолог сүзе бар дип әйттем инде, шул 19 гасыр башларында чыккан. Кечкенә генә этимолог сүзлек зур булмаган. Этимолог сүзе сүзлек российского языка дип инде

Гимназия укытучысы гына булган. Махсус рәвештә итеп ул белән шөгыльләнү әйтмәгән ул. Ләкин бик тәфсилләп зур китап чыгарган инде, зур, гаять зур китап. Менә ул китап белән менә рөлсен хөрмәт итмәгәннәр. Нишләп тора да ул анда бәлки ул теге патшаларны яраклаган дип әйтеп әйткәндер. Шуннан соң ул Преображенский сүзлеге гаять рәвештә Россиядә СССРда түгел, әтәм Маньчжуриядә яшәгән руслар чыгарганнар аны. Маньчжуриядәге русларның берсе качып киткәннәр, аклар инде. Анда яшәп, хәзерге Кытайда, Муракта Маньчжуриядә инде, аларның зур колониясе булган, күп кешеләр булган. Шуннан алар битенки татарлар да анда күпләп яши башлаганнар ул җирләрдә инде, Маньчжурия руслар арасында. Шулар өчен Менә калын зур сөзек чыккан булган. Бик кызыклы сүзлек ул әле көн. Ләкин хәзерге заманда инде ул сүзлеккә бик салкын карыйлар инде. Ну, нәрсәләр дип инде, аттарак калган, фәлән түгел, әйтәләтли инде. Шуннан рус теленең зур сүзлеген атаклы немец галиме Мартин Фасмер чыгарды. Фасмер Үзе нәрсә сугыш вакытында әле нәрсә аны фасмерны сүзлек инде бик абруйлы. Аннан да абруйлы Русиянең этимолог сүзлекләрдән фасмерны сүзлегеннән абруйлырагы юк әле инде. Шуннан ул фасмерның шул сүзлеген инде чыгарып бетерим, язып бетерим дигәндә, анда сугыш бетә башлаган. Сугыш вакытында Русиянең чыгарып яткан. Фасмерның тумышы белән ул Балтык буе немецләреннән. Шуннан

Ләкин алар башладылар инде, ахырын башлыйлар, бөтен бер том, ахырсына икешәр том, ләкин ахырына кадәр җиткермиләр аны. Менә ахырына кадәр җиткерелгән тоташ күп томлык сүзе юк әле рус теленең томлык сүзе. Һаман шул фасмирга бар тоташлар инде. Фасмирдан соң. Менә бүтән төрки халыклар арасында татарлар башлаган нәрсә кем булган тикшерелгән. Сүзлекләр төзергә Менә иң беренче безнең бу сүзлек бар, троянский сүзлеге. Вот. Ну, аңа кадәр бар инде безнең бүтән сүзләр, монысы татар сүзлекләре дә булган. 18 гасырда ук татар сүзлеге чыккан булган, 19 гасыр башларында. Шуннан тәфсилләп, нәрсә троянский чыгарган сүзлеген. Троянский сүзлегенә этимология игътибар ителгән, кайдан ителгәне.

Анда кайбер кешеләр сүзлекләр ятлаш торып калган. Менә Җамал Вәлиди татар теленең күп томлы сүзлегә сүзлеген төзергә тотынган. Һәм ике томын чыгарган да. Ләкин аны кулга алганнар, моннан шулай итеп һәлак булган. Менә ул төзелеп калган инде. Моннан соң менә бу томлы сүзлек белән мин үзем Уфада университетта укырга кергәч,

Шуннан соң бу бик э, зур булмаган китап инде, ул 15 табаклап кына чыкты. Шуннан тагын да бер төзеп мин тагын да бер тапкыр төзеп башкортстанда нәшер итмәкче була идем. Анда Бельскийда эшләдем. Анда ул дүрт томлы итеп төзегән идем. Бу дүрт томнан

Тел үзгәртү анда бер агач, аларның иң башлыгы, иң, иң зур бу группаның инде, бу татарларның иң зур башлысы менә ул Аблязов дигән кеше, Камил Аблязов. Үзе дә китаплар яза. Аны үзенең татар тарихы буенча дигән бер группа оештырган. Шуны ул спонсор булып тора инде.

Бу сүзлекнең составы шуннан гыйбарәт инде. Аның, әлбәттә, сүзлеккә крик сүзен язалар. Без әйбәтләп кенә крик сүз язарга кирәк. Этимология нәрсә ул бит инде? Менә этимологиянең принциплары бар, фәнни этимология принциплары. Этимология белән күп кеше шөгыльләнеп караган, әй. Ләкин бу этимология эчендә бик фантазияләр бик күп анда. Мин әле генә әйттем бит әле, менә Тукай кем, менә без татарлар арасында этимология шөгыльләнеп соңгы елларда табылган ул.